Obutegyeki bwa Ruhanga tiburimu keera akaruubi, tiburimu baayemu, tiburimu constitution. It is good kushutama n'omukazi mukagaaniira okafuna idea ze. It is very right. Nshemereire kuramirwa oh.
Abarooma eshura ya ikumi omushorongo gwa ikumi. Ahakuba omutima nigwo omuntu aikiririisa, akaheebwa okuikirira, kandi akanwa nikwo ayatuza, akaheebwa okujunwa. Salvation needs confession. Without you confessing my brother, my sister, no salvation for you. This is the word of God. Omuntu, omutima nigwo omuntu aikiririisa akaheebwa okujuma, akaheebwa okuhikirira. Kwonka akanwa nikayatuza akaheebwa okuhikirira. Without this confession, without confession there is no salvation. So iwe ori okwe I want to tell you that ekibi n'obu oraabe okyetsibireho, okyehugize, Orikwebuzaabuza ori omu kusiiba, ori omu kuraara omu ovanaiti, ori omu kuraara orashaba, ebyo byona tibirikubaasa kukujuna. Ekirikubaasa kukujuna n'okwatura. Waaba otaatwire ekibi nookigumana. Bikozi okwatura this is what you did in secret. Eki buri omwe atarikumanya kwonka oine kurugayo okakyatura ahakuba ku oraabe otakyatwire, kigyagambirwe aha buso aha busorya. Aha bushonda ahaiguru y'enju niho kirigambirwa haza aha kucwerwa orubanja. For that matter, this sin you committed, it needs to pass through the same process eyi Kristo yaarabiremu okufeera ekibi. akashwara akaba arikubaasa kufa a natural death kwonka akaba aine kuhemuka bamucwera amacwansi bamujweke enki bamujweke busha bamutambuze etauni yoona ayigwire n'omusharaba ajwire busha you can imagine that pain and that shame eyi yarabiremu kandi bakamuhanika aha musharaba. that is a shameful death that's the same same shameful death your sin has to die oreke kugira ngu niiwe washwara tiiwe oraba orikushwara n'ekibi ekiraba kirikushwara twine bingi abeebembezi bingi abantu abatwire bajunirwe kwonka ku baragwerwa akagwe bahikwa ba- ba- basingurwa ebigyezo kibagumira munonga munonga munonga kwatura because ku oraabe otaatwire nooza kufa

Once na one time nkaba nyine abombeki ndikumamanya bari abasinzi bari abashambani and nagira nti kanze omu fellowship omuri imwe ndikuraba mwena muri free mwije tugyendane omu fellowship ah babiri bikiriza nababuuza ndaza twahikayo ndaza kubaha chance mugire eki mwagambaho muhe obujurizi bagira ii obujurizi nabwe obujurizi tubwine I had to ask hashi iwe Ku ndakumanya nk'omushambani, obujurizi oine buha? Ebi Mukama ankorire nibyo bingi, Mukama anyihire hare, Mukama akampa fiizi, Mukama hati ampaire akarimo, like you can realize that the same testimonies we are giving as Christians are the same testimonies these people out there have. Omusinzi those testimonies aziine, nawe aine ahu Mukama amwihire. A testimony is not reeba ahu ndugire. A testimony is victory over sin, victory over temptation, ekibi ekirikubaasa mbwenu ekirikubaasa kukusingura kikakwiha omu mbabazi ku orikukisingura obwe nibwo burikuba bujurizi because the bible tells us that they overcame by the blood of the lamb and the power of their testimony, the word of their testimony. Now ekigambo kya testimony yaawe ekirikukusinguza tikikaabe ekyo ky'okugira ngu oguzire emotoka. neky'okusingura ekibi the testimony ey'ogwe because waaza kuha testimony ey'okuba oine fiizi hariho abu barikushashura fiizi taamu erikutandika nangwa n'okutandika etakatandikire ezi omwaka gwona bazishashura first term kandi batarikumanya Ruhanga batarikumwetenga n'okumwetenga there are those people who have several cars parked in their compound iwe orikuha testimony y'akamotoka kamwe so you want to tell us that your God is that small? Can't you tell us that your God is that small kugira ngu emyaka yoona eyi wahitsya akubaasize akamotoka kamwe, akubaasize fees just like all those things? No. Our testimonies are those victories we have over sin, over temptations. Otaza kuha testimonies ezi bari batari kwe mbwenu nabo baziine coz waza kuha testimony y'akamotoka oriya arija ohe testimony ya motoka ikumi ninga ey'endegye.

twaha testimony because that means nibyo tukire turasherura that means ori kusherura Ruhanga akagira ngu aka akakura priority yagira ngu sherura obukama bwa Ruhanga n'oku kiri ebindi byona aije abikongyereho hmm ngu eki oku orahe testimony e- e- y'omushaija ya family ngu eshati ekyamanyisa you have been seeking that

before you even give them testimonies or you ask for them they are already yours iwe ekyawe sherura obukama n'okuhikirira ebindi arabikwongyeraho thank you very much let's embrace aah okwatura tu embracinge oku oku confessinga naawe waaba oine emyaka igana omu omu emyaka igana it's hard naawe waaba oine emyaka igana omu omu kujunwa still confession

Praise the Lord. Twature! Ekibi kyakwikarira, kyature! Confess with your brothers, with your family. Oshemereire kuba oine aka fellowship k'okwaturiramu, k'okweteisizamu. Let us embrace that and let us embrace testimonies that. ezira mbwenu ezira eziraha amaani, eziragira ngu ezirereka ogu omusiisi ngu haine eki atarikubaasa, haine eki atakareebire, haine eki atakatungire, oreke kuha testimony ya fiizi kandi oriya fiizi kitakabagaho kizibu kye, oreke kuha testimony y'esente oriya tikikabagaho kizibu, oreke kuha testimony y'omukazi because oriya aine abakazi baingi, like let's give testimonies of victory over sin. Thank you very much God bless you don't forget to subscribe and like and comment. Obutegyeki bwa Ruhanga tiburimu keera karuubi, tiburimu baayemu, tiburimu constitution. It is good kushutama n'omukazi mukagaaniira okafuna ideas ze. It is very right. Tushemereire kuramibwa oh.